אין גאסט צימער אויף א פאטעל מיט א ציגייער אין די ציין, א פיס פארלייגט איבער א פיס, הענט אין די קעשענעס, און האט דערציילט ווי גלענצענד ער האט אפגעגעבן דעם לעצטן עקזאמען, ווי אזוי עס שטייט אים פאר א שווערע צייט אין דעם יוניווערזיטעט דורכצומאכן, ווי אזוי ער רעכנט נאכדעם פארן קיין אויסלאנד שטודירן. אַקעגן אים זיצט די מאַדאַם רעגנבױגן, נישט קײן יונגע דאַמע, מיט געלע האָר, מיט עטלעכע בראָדעװקעס אױפֿן פּנים, און בײַ דער זײַט, מיט ביכלעך אין די הענט, זיצן אירע צװײ טעכטער, אױך געלע, געראָטענע אײנע אין דער אַנדערע, פּונקט װי צװײ טראָפּן װאַסער. מאַשע און פּאַשע, אַזױ רופֿט מען זײ, קענען שױן פֿון לאַנג באָריסן. זײ געדענקען אים נאָך, אַז ער איז אַרומגעלאָפֿן איבערן מאַרק מיט זײַנע אָפּגעריסענע חבֿרים און באַפֿאַלן מענטשן אין די גאַסן. נאָר פֿון יענער צײַט איז שױן אַװעק אַ סך יאָרן. און באריס איז שוין נישט יענע באריס וואס אמאל, ניין, דאס איז שוין א יונגערמאן מיט שיינע מאנירן, א געבילדעטע, א קלוגער, א פרייליכע, און א סטודענט. מאשע און פאשע, ביידע ווינטשן זיך מיטן גאנצן הארצן נישט קיין ערגערע חתנים ווי באריס פרידמאן. זיי ווייסן אבער גאנץ גוט אז באריס פרידמאן וועט נישט נעמען מאשע'ן און נישט פאשע'ן, באריס פרידמאן פארט קיין פעטערבורג און נאכדעם קיין אויסלאנד. נאר איין מאדאם רעגנבויגן האט נאך א האפנונג אז באריס פרידמאן וועט נישט היינט און נישט היינט און שפעטער געוויס זיין איר איידעם. און פארוואס דען נישט? דער הער רעגענבויגען איז רייכער פון פרידמאנען און קען געבן א הונדערט טויזענט רובל נדן. און די מאדאם פרידמאן מיט וועלכע זי לעבט אזוי צונויפגעלייגט האט איר נישט איינמאל געגעבן אנצוהערן אז אדרבה זי וואלט נאך זייער געווען צופרידן. איר גייט היינט אין טעאַטער אַריין? פרעגט אים די מאַדאַם רעגנבויגן און וואַרפט אַן אויג אויף די טעכטער, וואָס ווערן ביידע רויט ווי פייער. דאָ אין טעאַטער? ענטפערט באָריס. פֿע! אין פּעטערבורג איז כאָטש כדאי צו גיין אין טעאַטער, אָדער אַ שטייגער אין אויסלאַנד. נו, און איר גייט אין טעאַטער? האט זיך באריס פארכאפט. מיר האבן שוין אפילו בילעטן! ענטפערן אים ביידע רויטע מיידלעך און ווערן נאך רויטער. אך פארדאן! זאגט צו זיי באריס, אויב אזוי גיי איך אויך מיט אייך. מאדאם רעגנבויגן ווערט צעגאנגען פאר נחת אין איר פאנטאזישע שטעלע און איר פֿאַנטאַזיע שטעלט זיך שױן, שטעלט זיך איר שױן פֿאָר, װי אַזױ באָריס גײט צו צו איר און בעט זי גראַטולירן. זי װײסט נאָר נישט, װער פֿון די בײדע איז די כּלה, מאַשע צי פּאַשע. נאר עס איז קיין חילוק נישט אבי באריס איז איר איידעם, זי זאגט צו זיין מוטער, א יא? וואס האב איך אייך געזאגט? און די מאדאם שפיגל-גלאז ווערט אלערליי קאלירן פאר קנאה, און די מאדאם שטעכן-האלץ קוויטשעט מיט איר קול, עס קען נישט זיין! עס קען נישט זיין! נאר נישט אזוי קלערט די מאדאם פרידמאן. די מאדאם פרידמאן קוקט אסאך ווייטער און אסאך העכער. זי חלומ'ט יעצט אז איר באריס וועט ווערן א מיליאנער. ווי ארום? זייער פשוט. צו וואס טויג אים שטודירן? צו וואס נוצט דאס איר אז איר זון זאל זיין א דאקטער אדער אן ארעמער אדוואקאט? וואס איז, ער קען זיך נישט דערשלאגן צו זיין א גרויסע, א גלענצנדע פארטיע? ער קען אלץ געמאלט זיין, עס קען אלץ געמאלט זיין, ובפרט נאך אין אויסלאנד, אז מען וועט זיך נאך באקענען מיט איר באריסן. די זעלבע האט געטראכט דער פאטער אויך, נאר אויף אן אנדערן אופן. מיין ברוך איז נישקשה פון א שארלאטאן. כ'מעך לעבן אין איין זומער פארלעבט דריי טויזנט רובל, און א חוץ אנגע'חתמ'עט וועקסלען אויף א פאר טא וועקסלען און א חוץ אנגעחתמעט וועקסלען אויף א פאר טויזנט רובל דו פארשטייסט צו ניין? אז מלכא וועט אים אזוי נאכגעבן קען קען ער ווערן לייטן גלייך געלערנט געלערנט ביז מען האט אים ארויסגעטריבן פון די גימנאזיע אן עק א סוף אויסלערנען גענוג מ'דארף אים נעמען אביסל צום געשעפט און ברעכן די ביינער, טאמער וועט פון אים ווערן כאטש א שטיקל מענטש, דו פארשטייסט צו ניין? מיט איינעם ווארט, אלע האבן גערעדט פון באריס'ן. אלע האבן געבויט אנדערע פלענער פון זיינעם וועגן, אלע האבן אים געוואלט פארזארגן, דער פאטער,

גאנץ אויפגעלייגט איז ער זיך געזעצן אין טעאטער צווישן מאשא מיט פאשא און רעגנבויגן וואס זיינען געווען אויף זיבעטן הימל פאר פרייד, פאר גדלות און פאר פארגעניגן. אָ, ווען די מאדאם שטעכענהאלד זאל זיין אצינד אין טעאטער, מיט וואסערע אויגן וואלט זי געקוקט אויף זיי? נאר די מאדאם שטעכענהאלדס איז אצינד גראד נישט געווען אין טעאטער, אויף איר אָרט איז געזעסן אַן אַנדערע דאַמע, וואָס האָט נישט אַראָפּגעלאָזט קיין אויג פון מאַשאַ מיט פּאַשאַ רעגנבויגן און פון דעם קאַוואַליער, וואָס איז געזעסן צווישן זיי, ווי אַ פאַרשולדיקטער צווישן צוויי זשאַנדאַרמען. די דאָזיקע דאַמע איז געווען נישט מער און נישט ווייניגער ווי בערטע שימשלביים. איך ווייס נישט אויב עס האט עמיצער אמאל, זייט די וועלט שטייט, געווארפן אזעלכע פייערדיגע אויגן אויף זיין ערגסטע שונא, ווי בערטע שימשלביין האט אין דעם אוונט געווארפן אויף באריס פרידמאנ'ן. ס'טייטש, נאכאמאל, אין אזא צייט, אין טעאטער, און מיט וועמען? אויב איר מיינט אבער אז בערטע שימשלביין האט געמאכט דערפון א גאנצן עסק האט ער א טעות, בערטע האט טאקע נישט צוגעמאכט קיין איין אויג א גאנצער נאכט און האט זיך געקאטשקעט פון איין זייט אויף די אנדערע זיפצנדיג און קרעכצנדיג, נאר אויף מארגן אז ראזע איז צו איר געקומען האט איר בערטע אפילו נישט מזכיר געווען וועגן דעם וואס אירע אויגן האבן געזען אין טעאטער, זי האט נאר אוועקגעשיקט איר מענטשן צו אלעק די משרת. וואס האט שוין מיט קוק פארשטאנען וואס מען מיינט, און האט פון זיין זייט אויך א ווינק געטאן צו זיין יונגן פרינציפאל. באריס האט אבער יעצט קיין צייט נישט געהאט צו גיין, ער איז געזעצן מיט די מוטער און מען האט געפירט א נייטיגן שמועס. אליק האט דאס איבערגעגעבן בערטל, און בערטל האט באפוילן אז אייזנשטאט זאל למען השם קומען צו גיין וואס גיכער. אייזנשטאט האט זיך באלד גענומען צו באריס'ן, אוועקגעפירט אים ווייט אין גארטן אריין, און האט מיט אים געהאט זייער א וויכטיגע שמועס. אט וואס פאר א שמועס האבן זיי געהאט. באריס פארט אוועק אין א חודש ארום מיט די מוטער קיין אויסלאנד. ער דארף פארן. ער מוז פארן קיין אויסלאנד. ערשטנס. אביסל צושלאגן זיך די געדאנקען נאך דעם שיינעם עקזאמען. צווייטנס. וועט ער זיך אביסל אויסרייבן. אנטוויקלען. דריטנס. קען ער נישט אפזאגן דעם מוטער וועלכע האט אים אזוי ליב. פערטנס. איז דאס טאקע זייער א נייטיגע זאך. זען א נייע וועלט. פיפטנס, איז דאס אים זייער נוצליך פשוט פארן געזונט. און וואס קען זיך דאס אן מיט דעם מיט דער אידעי מיט זיין ראזע וועלכע וועט אים לייכטן אומעטום ווי א גלענצנדע שטערן וויבאלד ער וועט נאר קומען צוריק, אזוי וועט ער זי מיט געוואלד אויסרייסן פון די הענט פון די דעספאטן. און וועט אַוועקפֿאָרן מיט איר ווײַט, ווײַט. דערווײַל וועט ער זיך מיט איר איבערשרײַבן אָפֿט, אַלע טאָג, אַלע טאָג. די גאַנצע צײַט האָט אײַזנשטאַט געהאַלטן דעם קאָפּ אַראָפּגעלאָזט און האָט נישט געענטפֿערט דאָס צווייטע וואָרט. נאָר אַז באָריס האָט געענדיקט, האָט ער אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ, אַנידערגעשטעלט זײַנע גלעזערנע באַנקעס אויף באָריסן און האָט אים אַ פֿרעג געטאָן. באָריס! זאג מיר דעם רעכטן אמת, דו האסט ליעב ראוזען? דו האסט זי שטארק ליעב? אייזנשטאדט, ביסט משוגע? צו וואס? צו האב איך זי ליעב? וואס פרעגסטו? אלעק האט געזוכט מאריסן אין גארטן, האט אים געזאגט אז די פאטער רופט אים, מאריס האט זיך מחיה געווען, די גלעזערנע באנקעס פון זיין חבר אייזענשטיין זענען פאר אים געווען זייער שווער איבערצוטראגן. דעם גאנצן טאג האט זיך באריס אויסבאהאלטן פון אים. ביינאכט, אז אייזענשטאט איז אוועקגעגאנגען צו בערטע די גרושה, איז אים געווארן גרינגער אויפן הארץ.